na momfrɛ ayi owura yere kunkyi nso ɛmfa ɛma yɛn na nsɛm ɛwɔ hɔ paa meka sɛ Ghana mmara asɔ mmarima mmienu bi mu dendenenden ɛwɔ mmɔre yɛ a yɛ a yɛdie ɛho na amanebɔ no kyerɛ mu a mmeranteɛ mmienu yi Accra Metropolitan Assembly, AMA, Director of Metro, Public Health Department, Aunty Florence Kunchi na kyerɛ sɛ neɛ wɔne ne dɔm na akɔ akɔkye ɛyɛ mmeranteɛ no enti yɛkɔ ɛyɛ Director nkyɛn na agya watumi abɔ yɛn mu. Madam Kunchi, Madwoai.
Yaa nea. Ei!
Na yɛse action bi a wadi anim ne wo dɔm akɔ akɔyɛ. Wo nso deɛ agya mennim wo. Yɛse nyɛ asɛm ketewa na ɛbaa no sɛn?
Pastor Medasi o, ma me mfa akwanya so na menkyia w'ateɛfoɔ nyinara. Na sɛsi a wohwɛ a environmental health office no yɛwɔ a lot of mandate a yɛyɛ. Ɛna eh, eh, food safety ɛyɛ one of yɛ mandate a yɛyɛ. Nti ɛnɛ no yɛtete kurom sɛ yɛkɔ akɔyɛ yɛkɔ akɔkare a food safety enforcement. Ese recently no wo te sɛ a lot of food poison cases e raise up even eeme koraa mpo ye ti yɛtumi anya bi nti ɛnɛ yɛte si kurom yɛ kɔɔ kɔlɛbu eh, kaneshi market sɛ yɛkɔ akɔyɛ akɔ apɛ ayɛ saa adwuma wei na yɛnam nkwan so a yɛyɛ adwuma no a yɛkɔ pie corn meal bi mu a sister ɛsɛ wo ka ɛsɛ w'ani ɛnsɛ wo kakyerɛ sɛbesɛbesɛbe yɛwo me nyinaa mehu sɛ yɛde sofi ɛne se mmɔre nso sɔfi sawol a yɛde mmesi konkret ɛna saa mmeranteɛ yi ayiri ɔmo ho na ɔmo de mmesi mmɔre ɛde ama nipa dasani ama wɔadi na yɛkɔkaeɛ a ɔmo se ɔmo nteeɛ da nti yɛntumi anyɛ hwee sɛ yɛfrɛ polisifoɔ bɛfa ɔmo kɔkye ɔmo koko mu kakra sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkyena yɛne ɔmo bɛkɔ na mmara no akɔ akɔbisa ɔmo nsɛm kakra kakra nti wobisa yɛ a nea ɛsii yɛ no ne sisa
Enti na saa bere deɛ mo ankasa no moagyae de ama polosifoɔ, monhwɛ anim sɛ ɛbɛkɔ kɔɔt anaa?
Mepakyɛ, yɛn yɛnni sɛlt a yɛbɛtumi de wɔn asie, nti yɛn yɛkɔkye nipa no a yɛde no kɔtere wɔ polis kuku mu. Nti ɔkyena anɔpa no yɛn yɛbɛkɔ akɔyi saa nkurɔfoɔ yi ɛde wɔn akɔ Labadi kɔɔt na kɔɔt akɔbisa wɔn nsɛm kakra nkakra sɛ wɔbɛtumi akɔtɔ koraba foforɔ de adidi wɔ mu a, na wɔn aka ama yɛatie. Sɛ wontumi nkɔtɔ koraba nka sɛ ɛyɛ koraba, yɛmfa nni, yɛnkɔɔtɔ agyanan wɔ mu nti wode bɛdidi a, saa ara nso na shovel no nso teɛ. Yɛnim sɛ oburoni yi ne shovel no, ɔkaa sɛ shovel yɛde bɛmese concrete ne sand. Wanka sɛ yɛde shovel no bɛyɛ aduane ho adwuma. Ɛsɛ chemical composition koraa mpo a ɛwɔ eh, shovel no mu no, it is not food friendly something. wotumi ho sɛ shovel no ɛyɛ a na pɛnti wɔ mu pɛnti no nyinaa atumi atete afiri mu pɛnti no ɛkɔhyɛ ayɛ fa nti mmɔre bebree a sɛbi ɛdi a yɛnya wɔ kurom yi saa na binom yɛ no nsɛ yɛntumi nya wɔn nyinaa nti no nti wokɔte nipa baako a na aduru aka no na waka sɛ yɛyɛ bi wɔ ha yɛyɛ bi wɔ ha Nti sɛdeɛ yɛate aseɛ kɔsi kuro mu yi deɛ, yɛayere yɛn ho, yɛbɛfehye out wɔn nyinaa ama mmara ne wɔn adi no yie.
Eti ɛyi madam nea ɛdɔɔso sei no wowɔ ɛyi afutuo bi a wode mu ɔmo kwan bɛn na ɔmo nam so a ɔmo bɛyɛ nneɛma no ɛɛ dansɛ ɔmo bɛyi su saa ɛyi ɛnadeɛ yi a woka ho asɛm yi. Mepa kyɛw sɛ woyɛ obi a wowɔ corn meal a woyɛ mmɔre tɔn anaa woyɛ obi a wode w'aburo kɔ corn meal sɛ ɔmo nyɛ mmɔre ma wo ɛwɔ sɛ wo a wode aburo no akɔ hɔ no woma w'ani kɔ ho ayɛdeɛ aburo yi a mede akɔ a sɛ ɔmo fa yɛ mmɔre ma me no sɛn na ɔmo kɔ no Eye nsuo bɛn koraa na wɔde fɔ no? Wɔyam a, kwan bɛn so na wɔyam ma no bɛduru mo hɔ ma moakɔtɔn ama amanfoɔ? Ɛyɛ w'asɛdeɛ. Na nnipa no nso a wɔso yam mmɔre no, ɛwɔ sɛ ɔtumi kɔ ɛɛ assembly no mu a ɔwɔ no na ɔkɔkɔyɛ apɔmuden krataa. Ɛno yɛ baako. Ebe ɛɛ dan no a ɔyam ɛɛ ɔde yɛ corn meal no, ɛwɔ sɛ fam no yɛ smooth. sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahohoro sɛ mmara ɛkwan bɛ mu a ɛwɔ sɛ nso no yɛtumi
yɛte wase paa na ne korakora mu no yɛ time no koraa esua ne sa ne yɛbisa sɛ ɛyi sɛ nyɛ mo mo mpene nso sɛ wɔde shovel no ɛna ɛbɛsesa ɔn sɛ mmɔre no wɔn deɛ wɔn yam no ne dodoɔ mu eti ɛdeɛn na mo rekɔmɛnde sɛ sɛ ebi a wɔn tete koraa no a wɔn bɛtumi de ayɛ.
Mepacho ɔmo bɛtumi ayi si rubber bowl. Ɔmo bɛtumi ayi si rubber bowl ɛde asesa. Rubber bowl is the best. Rubber bucket wobɛtumi ayi si de asesa ɛmɔre no. Enti nneɛma yɛn na wɔse yɛbɛdi nsɛm no akyi na yɛahunu baabi a ɛbɛkɔ akɔsie na agya mmerɛ pa mu nso yɛanya wo a yɛahunu mo nso nkitahodi a mo ne amanfoɔ no ɛredie obi wɔ hɔ a na agya Wɔno nso wɔnim ɛho asɛm biaa ɛna wakɔ use wei a mmara no akye no. Eti na neɛ yɛde ɛbɛsi ɔpanyin a yɛtee ne nkan yɛ maame yi. Ɛɛ wokɔ Accra Metropolitan Assembly, AMA, ɔyɛ Director of Metro Public Health Department, ɛɛ Madam Florence Kunci ɛneɛ wɔ wɔgyina mu ne wɔyɛ action. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Yɛn.